Bonġu u nilqagħkom illum għal sensiela oħra ta' Malti Kulturali fejn illum ħa nkunu qed nitkellmu fuq flora u fawna. U llum ħa nkunu qed nitkellmu fuq l-għasafar tal-Priża. Illum mistieden magħna għandna lil Lawrence Formosa. Kif inti llum, Lawrence? Tajjeb jiena, grazzi. U inti? All right, thank you. Tajjeb, tajjeb.
Se nibdew il-programm tagħna billi naraw feature żgħir fuq l-għasafar tal-Priża.
L-għasafar tal-priża li ilhom parti mill-istorja tagħna għall-eluf ta' snin jistgħu jvarjaw ħafna fl-apparenza tagħhom. Hemm għasafar kbar bħal Herishawk kif ukoll żgħar bħal Barbaġan. U avolja hemm din id-differenza fid-daqs, għandhom ċertu karatteristiċi li jixxiebħu. Pereżempju, il-Herishawk u l-Barbaġan huma differenti fid-daqs, imma t-tnejn li huma għandhom dwiefer twal u ippuntati, kif ukoll ġwienaħ kbar biex ikunu jistgħu jtiru kif meħtieġ. Bħala predaturi, l-għasafar tal-priża jtiru b'veloċità għolja u fil-fatt il-bies li huwa għasfur lokali ta' Malta huwa l-iktar annimal veloċi fid-dinja. F'Malta u madwar id-dinja, dawk li ngħidulhom falkunieri jrabbu dawn l-għasafar minn meta jkunu żgħar u jittrenjawhom biex ikunu obbidjenti x'inhi jtajruhom. Il-falkunieri jipparteċipaw fil-konservazzjoni ta' dawn l-għasafar għax l-għasafar tal-priża islavaġ waqt li mhumiex fil-periklu ta' estinzjoni jaffaċċjaw ħafna problemi bħall-kaċċa illegali U minħabba dawn l-isfidi, hemm organizzazzjonijiet sħaħ iddedikati għall-protezzjoni ta' dawn l-ispeċi. Huma dawn l-għasafar li huma parti importanti mill-istorja ta' pajjiżna, neċessarji għall-ekosistema tagħna kif ukoll ix-xewqa tal-falkunieri li l-popolazzjoni Maltija titgħallem aktar fuqhom.
Wara li rajna dak, ħa niftħu naqa' fuqu. X'inhuma l-aktar passaġġi komuni tal-għasafar tal-priża? L-għasafar tal-priża jpassu fix-xita u fil-ħarifa u fir-rebbiegħa. Jpassu l-iktar fejn hemm l-iktar fejn hemm l-inqas li jridu jaqsmu baħar possibbli, lejn naħa ta' Spanja u Ġibilta Infatti għandi ħabib tiegħi eh, ġibilta għandu tim, eh, għandu tim ta' rescue tal-asafar tal-priża, u peress li għaddu ħafna safar minn dawk eh, l-inħawi, u jkollhom ħafna xogħol x'jagħmlu. L-asafar tal-priża kif ġajet li kemm ma jħobbux jaqsmu minn fuq baħar miftuħ u ġili tiskanta jkunu kważi waslu l-art u jaqgħu l-baħar. jaqgħu l-baħar jew għax huma ma jwasslux, jew għax jiġu attakkati mill-gawwi, u kemm il-darba jkollhom dal-ħabib tiegħi jkollu jagħmel rescue ta' dan it-tip f'dik l-area partikolari minn fejn jaqsmu kwantitajiet kbar ta' tajt għall-priża. Stra.
U l-passaġġi tagħhom l-istess għal kull tip ta' sfur tal-priża? Iva, ġeneralment l-istess, u kif qed li jpassu minn Jitwieldu fl-Ewropa, ħafna minnhom, u jmorru lejn l-Afrika, fis-sajf ikunu fl-Ewropa u lejn ħarifa jaqbdu jaħsbu biex imorru lejn l-Afrika biex jkollhom postijiet aktar sħan u jkunu jistgħu jikkaċċjaw u dawn l-affarijiet. U x'inhuma dettalji partikolari li jekk jikklassifikaw dawn l-għasafar bħala għasafar tal-priża?
Għasafar tal-priża simhom magħhom. Dawn huma birds of prey. Birds of prey jfisser li, li jaqbdu l-priża, jikkaċċjaw annimali oħra. Jikkaċċjaw kemm hemm għasafar tal-priża jikkaċċjaw annimali fl-art, u hemm għasafar tal-priża jikkaċċjaw annimali fl-ajru, bħal dana għasafar fl-ajru, eh, bħal dana li għandi f'idejja hawnhekk.
Bejn l-għasafar tal-priża differenti, l-huma, liem huma l-iktar karatteristiċi differenti bejniethom?
Għasafar tal-priża hemm diversi, hemm diversi familji, hemm minnhom jaqbdu l-ħut, pereżempju, hemm minnhom jaqbdu ġrieden, hemm minnhom jaqbdu għasafar oħra fl-ajru kif ġa għedna, u dawn huma daw l-għasafar tal-priża huma magħmulin Għandhom partikolaritajiet li huma adattati għal dawk l-annimali li ser jaqbdu. Pereżempju jekk nieħdu l-każ tal-barbaġan, il-barbaġan huwa għasfur silenzjuż kompletament. Dan meta jtir ma tisimgħux itir. U hemm saru studji biex jaraw kemm hu silenzjuż u dawn l-affarijiet. U Samuel ma jistema ma jagħmel lebda ħors. Ma setgħux jisimgħuh kien hemm għadda minn fuq diversi microphones u ma jagħmel lebda ħors biex dir minn posta għal ieħor. U hemm raġuni għaliex għax dana jikkaċċja billej u jikkaċċja annimali li jisimgħu ħafna. Allura kieku kellu jkun jagħmel istorbju l-annimali jitilqu jispiċċa jmut bil-ġu. Umbat hemm, eh, pereżempju, dal-asfulli għandi fidejja u hekk da jikkaċċja permess tal-ispid Alright, dan jikkaċċja għasafar ġeneralment fl-ajru, għalkemm ġieli jaqbad xi annimali fl-art ukoll, u jikkaċċja billi jitla fl-għoli ħafna, jala ġwin ħaj u jinżel jisu jisu bullet jew jisu vleġġa u ġeneralment joqtol f'nofs l-ajru. Joqtol u dan huwa l-iktar annimal li jtella' speed fid-dinja. Okay? Għandi ħabib tiegħi r-rekord l-asfur tiegħu jtella' 400 kilometru fis-sija. Yeah, waqt li jkun nieżel biex joqtol il-priża tiegħu.
Meta huwa l-iktar żmien komuni fil-kaċċa u x'inhu jsir biex jitnaqqas il-qtil illegali ta' dawn l-asafar?
Il-kaċċa l-istess. Daw il-tajt tal-priża huma huma l-aktar frekwenti għaw Malta fil-ħarifa. Mhm. Jibdew jisom wissu, ehm, għal-kem għanna xie pari bħal dan dan li il-peregrin fal kien huwa ehm, huwa residenti għaw Malta u koll, ma ġeneralment jibdew għawissu jew l-ħar ta' wissu u jibqaw iġebdu anki s-ottubru. Jkun hemm minnhom anki f'Novembru, jisu sa' Novembru l-iktar. U mbagħad jpassu ftit minnhom lura, ftit jgħaddu lura fir-rebbiegħa. Dawk li jgħaddu fir-rebbiegħa huma huma ċertu għasafar partikolari, l-iktar pereżempju l-kuċċar, ngħidu aħna bl-Ingliż il-honey buzzard.
Il-falkunieri x'inhu ma jagħmlu biex jieħdu ħsieb u jippreservaw dawn it-tip ta' għasafar?
il-falkuniera madwar id-dinja għamlu ħafna ġid. Il-falkuniera madwar id-dinja, per eżempju tal-asfur, qed taraħ fidejja, late 60s u beginning ta' 70s kienu kważi estinti daw l-asafar minħabba d-DDT. U kien falkunier Amerikan, li sfortunatament ħallina dal-axħar, dal-axħar sentej, li ġabar l-asafar bħal dan il-peregrini kollha tal-falkuniera, għamel breeding program estensiv u reġa' beda jitilqu, reġgħu bdew jitilqu il-peregrini fis-selvaġġ. Luckily, grazzi lilu, illum ħareġ mill-lista ta' estinzjoni dal-għasfur. U dak iż-żmien kien qed jiġri dil ħaġa għax kienu qed jbixxu bid-DDT, daw kienu qed ibidu l-bajd, u l-bajt kien bla bla bla saħħa, il-qoxra kienet tkun bla saħħa biex nimor ripoġġu fuq il-bajt jifqgħu il-bajt tagħhom stess. U mhux il-peregrini biss, kien hemm it-tajt tal-priża kollha, kien hemm il-Bald Eagles u kien hemm diversi oħra. Apparti mill-peregrin, di eh, storja partikolari ħafna tal-peregrin u li għamil da l-falkunier Tom Cage. Ehm, imma jieħdu ħsieb ħafna aktar ta' tarpriza, per esempio l-Herpy Eagle, programmi fuq l-Herpy Eagle, il-Mauritius Kestrels, Hemm ħafna. Hemm ħafna li jieħdu ħsieb li ma jiġux estinti. U bis-saħħa tagħhom kif qed ngħidu nirringrazzjaw l-Alla li għandna dawla saf allura. Apparti minn hekk jagħmlu ħafna xogħol fl-airports, ikkeċċu il-pests permezz ta' dawn la safar u jagħmlu ħafna ġid, edukazzjoni ma nifqux nsemmu dawn l-affarijiet. Tkun tista' tgħidilna ftit fuq l-importanza tal-istorja tal-asafar tal-priża f'Malta u l-post tagħhom fl-ekosistema?
Post għandhom żgur. Il-ħaġa u postom kien hemm qabilna u għandu jibqem sa warajna. Sfortunatament, once li hemm il-bniedem jintervjeni u jipprova jimmodifika l-affarijiet kif jidirlu hu, fl-opinjoni tiegħi kun qed jagħmel ħsara lilu nnifsu l-bniedem. Għax għall-eżempju aħna nitfgħu l-veleni biex noqtlu l-ġrieden. Mentri mentri kieku nagħtu ċans lil barba ġanni m'għandniex għalfejn nitfgħu veleni. Inna f'każ partikolari fejn ħabib tiegħi kien jaħdem ġo barriera, ġi barba ġan, u sakemm kien hemm dal-barba ġan ma ħallix ġurdin ġol barriera. Naddafa kollha l-barriera. Immaġina da qed nitkellmu barbaġan wieħed. Mm. Kif sfortunatament il-barbaġan ma baqax hemm reġgħu intlew. Il-barbaġanni 90% tad-dieta tagħhom hija ġrieden u jaqbdu eluf ta' ġrieden eluf, jek ikonna konti ta' qabel il-barbaġanni, naqodu nejdu għax mawx postom u daw l-affarijiet, mux vera, qabel kienu jbejtu anki fil-kampnari tal-knejjes. Ah, rridu ntuhom ċans, rridu nibżaw għalihom, ntuhom iċ-ċans u ngħinuhom fejn hemm bżonn. Ah, hemm ħafna eh, zvantaġġi li jimbuttaw lura li tajt tal-priża. U meta qed inkunu qed inneħu daw tal-priża huma top predators. Meta qed neħi top predators kun qed tikkollassa s-sistema kollha. Mhm.
Apart il-kaċċa, dawn la safar għal xiex iktar kienu jintużaw fi żmien ta' qabel u għadhom jintużaw illum?
Fiż-żmien ta' qabel kienet xi ħaġa tan-nobbli u kien hemm Malta kienet mikrija għal falkun fis-sena. Sewwa kien hemm it-Three Sicilies. Malta kienet mikrija mill-Imperatur Karlu Ħamsa lill-Kavallieri ta' San Ġwann. U bħala renta kellhom ituh falkun fis-sena. Kienet tkun fl-ewwel jew it-tieni ġurnata ta' Novembru. Renta simbolika. Imma L-ewwel falkun li kellhom jibagħtulu kien kien falkun mhux li taw biex impressjonawh. Pruvaw jibagħtulu falkun tad-deb bħaġer prezzjuż ġo fih. U da qatt ma wasal fid-destinazzjoni tiegħu. Ah. Wis probabbli minn hemm ħareġ il-film The Maltese Falcon li huwa famuż ħafna. Ehm, imma dak iż-żmien il-falkuni kienu stmati daqs il-body weight tagħhom f'deb. Meta għandek kilo falkun fuq dejk, jisek għandek kilo deb. Immaġina l-gżajr Maltin kienu kienu mikrin għal dal-falkun. Speċi kienu xi ħaġa kienet xi ħaġa arti tan nobli kienu jżawha biex jiżawhom biex jikkaċċjaw bihom u kienu xi ħaġa li jiddelettaw bihom. Illum kulħadd jiddeletta b'daw il-mobiles u karozzi mhm. sbieħ u għadew dak iż-żmien kienu jiddelettaw biex wabel, falkuni u żwiemel u
Fl-ekosistema, dawn l-għasafar x'kienu jagħmlu biex iżommu l-bilanċ?
Eh, kif għedlek dawn huma top predators. Mhm. U in-natura tibbilanċja ruħa weħeda. Mhm. Nerġa' ngħidlek m'hemmx bżonn li jenna la npoġġu veleni u la naqbdu dawn l-għasafar kollox waħdu jaħdem. Mhm. So, dawn huma top predators u huma jaqbdu l-prej, ovvjament. U n-natura tibbilanċja ruħa hekk, jekk Hemm ħafna prey, hemm ħafna predators, u jekk hemm ftit prey jonqsu l-predators. Jew imutu jew ikollhom iwarbu minn U hekk hekk kollox jimxi kif suppost u kif qed ngħidu, għalhekk hemm bżonnhom fin-natura biex jibbalanċjaw l-affarijiet huma mingħajr l-intervent tagħna jew bl-inqas possibbli tal-intervent tagħna. Mhm. Nifrankaw ħafna flus, nifrankaw ħafna mart, nifrankaw minn kollox. Mhm.
Dawn l-għasafar kif jistgħu jtiru kif meħtieġ u jtiru b'daqshekk veloċità għolja?
Jien għalija dal-għasfur li għandi f'idejja huwa l-għasfur perfett fid-dinja. Sewwa huwa l-iktar annimal veloċi fid-dinja u hu kapaċi jtella' dik il-veloċità għaliex għandu ġismu proporzjonat perfettament. Immaġina kieku, dan qisu arjuplan, jet fighter. Immaġina kieku arjuplan qiegħed itir u għandu biċċa minn ġwien ħajħha titqaċċat jew whatever. Dan jew jispiċċa jaqa' jew jispiċċa jkollu ħsara jew kollu jinżel jew whatever. Dan l-istess ehm, itella dik il-veloċità kif qed ngħidu għax għandu ġismu magħmul għal dik il-veloċità. Ħafna minnhom it-tajtar priża jikkaċċjaw b'veloċità. Billi jew jagħtu surprise lil prej tagħhom, jew bħal da pereżempju jinżel dak li speed u ma jagħtix ċans lil prej tiskappalu. Il-veloċità hija parti parti essenzjali ħafna mit-teknika li jużaw it-tajtarpriża biex jgħixu. Stra.
Nirringrazzjak ħafna tal-li ġejt hawn illum u nirringrazzjak tal-li rispondejt il-mistoqsijiet. Grazzi ta' semmija tagħna u tal-li rajtu dan l-episodju, narawkom l-episodju li jmiss ta' Malti Kulturali.